טייערע צוהערערס זייט מיר מוחל איך בין פארשוואונדען געווארען, נישטא קיין עפיזאדען חדשים לאנג, ס'פאסט נישט, אבער נא, אזוי איז דאס לעבן. איך פריי זיך צו זיין צוריק ביים מיקראפאן, און איך האף אז איך וועל קענען שאפן נאך נייע עפיזאדן רעגולערעהייט. לאמיר זען. היינט וועלן מיר הערן א שיינע רעקאדירונג פון אונזער חבר יוסל לאנדא, יוסל רעד וועגן שאפן נייע לידער אויף אידיש, גאר אינטערעסאנט, און איך רעד אביסל וועגן גיין אין קינא, נישט קיין אידישן פילם האב איך געקוקט, אבער איך מיין אז דער פילם זאגט עפעס וועגן מאמע לשון סיי ווי. איז גוט! איר זייט גרייט? לאמיר הערן אביסל אידיש, פראסטע אידיש. שלום עליכם א יעדן איינער, דא רעדט יאסל לענדאו, איך בין דער זינגער און שרייבער פון די טאראנטא אידישע באנד יאסל ענד די יונגעלס, פאר די וואס האבען שוין צו געהערט צו פראסטע אידיש א לאנגע צייט, קענט איר מיך אפשר געדענקען פון א פריעדיגן עפיסאוד, אן עפיסאוד אין וואס איך האב גערעדט וועגן ערציען מיין זונדעלע סטעפען מיט א אידישע שפראך אין אן ענגליש רעדנדיגע וועלט, קענענע הארע רעדט ער מער און מער אידיש יעדע טאג. אבער יעצט האב איך א נייער קינד, נישט קיין מיידל, נישט קיין זון, נישט קיין קעצי נישט קיין פענגווין. טראץ דעם קענט איר מיר ווינטשן סיי ווי סיי א מזל טוב. ווייל מיט אפאר וואכן צוריק האט מיין באנד יאסעלע נעיינגלס ארויסגעגעבן א נייער אי פי, דאס באטייט א קורצע סידי, און דערצו נאך א אידישע סידי, מיט ניגונים געשריבן און געזינגען נאר אויף די אידישע שפראך, פארשטייט זיך אז ס'איז לאו דווקא כדאי צו פארשפרייטן יעדעס מאל א נייער אידישע ניגון גייט ארויס, ברוך השם האבן מיר נייע אידישע ניגונים אן א שיעור, אנשטאט גיי איך רעדן וועגן מיינע באמיאונגען אז אין נישט אויפגעברענגטע אידישע רעדער צו שרייבן נייער ווערטער אויף אידיש. ליידער ליידער האבן מיר נישט קיין האלבע טאג מסביר צו זיין די גאנצע מעשה פון מיין נסיעה, אבער איך קען בקיצור רעדן דערוועגן. ס'איז געווען פאר מיר אזוי ווי די אלטע אויסדריק מיט די ציין דאקטער וואס דארף פיצן די ציין פון א קראקאדיל. איך האב עס געשריבן פאוואליע און מיט געדילד. אביסל וועגן די מוזיק. אונזער אלבום הייסט זכרונות, עס איז נאסטאלגיש קוק אויף אמאליגע און קלאסישע אידישע לידער דערהיינטיגט מיט מיינע אייגענע זכרונות, למשל די ערשטע ניגון פון די אלבום הייסט מיין היימשטעטעלע, דאס איז באזירט אויף שטעטל ניגונים אזוי ווי מיין שטעטעלע בעלז און ווי איז דאס געסעלע, אבער פון די קוק ווינקל פון מיין אייגענער היימשטאט וואס איז די טאראנטא אידישע געגענט טארנהיל. אן אנדערע דוגמא איז אונזער דריטע ניגון לאמיר פרייליך זיין, באזירט אויף קלאסישע אידישע שמועס לידער צווישן עלטערן און זייערע קינדער, צום ביישפיל אויפן וועג שטייט די בוים אדער יא מיין ליבע טאכטער. און מיינער בעט דער זון זיין מאמע און אים צו געבן רשות ארויסצוגיין נאר איין מאל שבת. סאו דאס איז וואס איך האב געשריבן אין אפאר פון מיינע השפעות. צו די מענטשן וואס ווילן שרייבן זייערע אייגענע לידער, דאס איז נאר איין מעגליכקייט דאס צו טון. מיין אייגענע רעצע פון מיין אייגענע פראקטיק איז, טוט זיך א טובה און הערט זיך אויס צו די זאכן וואס איר האט ליב. דערווייל שטעלט זיך אויס ווי א ציין דאקטער מיט א קראקאדייל פאציענט, דאס הייסט פאוואליע און מיט אסאך אסאך געדילד, שכוח. איך בין לעצטענס געגאנגען אין קינא און האב געקוקט דעם פילם Kneecap, אדער אויף אידיש קני דעקל, דער פילם איז נישט אויף אידיש און נישט וועגן א אידישע טעמער. דער פילם איז וועגן א היפ-האפ גרופע פון בעלפאסט, אירלאנד, און ווי זיי האבן אנגעהויבן צו שרייבן און שפילן מוזיק אויף איריש. די מעשה איז אן אמת'דיגער, און די מענטשן פון דער אמת'דיגע גרופע Kneecap שפילן זיך אליין אינעם פילם.

דער פילם האט מיר שטארק פאראינטערעסירט, נישט נאר ווייל ס'איז געווען א קאמיש און פארכאפענדיגע מעשה, נאר אויך ווייל דער פילם איז דאך וועגן מינאריטעט שפראכן און ווי מען קען זיי שטיצן. Kneecap באווייזט אז א שפראך דארף זיין לעבעדיג און מען מוז זי נוצן. אינעם פילם זעהט מען א שול וואו קינדער לערנען זיך איריש, אבער די שפראך וואס זיי נוצן איז אלט-מאדיש און נודנער. אבער די לידער-טעקסט וואס ניקעפ שאפן פאר זייערע לידער איז פונקט פארקערט, שעפעריש, ניי און ענערגיש. אינעם פילם הערט מען דעבאטעס וועגן ווי צו שטיצן א שפראך, און מען לערנט זיך אביסל וועגן דער געשיכטער פון איריש אויכעט. איריש און יידיש זענען דאך זעהר פארשיידן. מיר האבן נישט קיין יידישלאנד. אבער ס'איז אלעמאל אינטערעסאנט צו טראכטן וועגן אנדערע קליינע שפראכן, און איך האלט אז מען קען זיך אלעמאל עפעס אויסלערנען. איך דארף אייך אויך זאגן אז דער פילם איז זייער קאמיש און כאאטיש. ס'איז אויך נישט קיין פילם פאר קינדער. די העלדן הוליען, זיי טרינקען אסאך און נוצן נארקאטיקן און זיי זענען אויף צרות מיט די פאליציי. ס'איז דא סעקס און אביסל געוואלד. אבער אז איר האט ליב היפ-האפ און די פאליטיק פון שפראכן, מוזט איר טאקע קוקן ניקעפ. ס'איז מיר געווען א פארגעניגן.

און ביז מיר טרעפן זיך ווידער, זייט געזונט און שטארק, און רעד אידיש.